Kanaaf karoora waan hojjatuu deemtu hunda namatti hin himin. Ibn al-Jawzii waan jedhan Abdurrahmaan Abul Faraj rahmatullaahi alayhi waggaa 510 dhalata yookiin 9tti yookiin 5tti ma'a ikhtilaafi riwaayatil mu'arrikiin rahmatullaahi alayhi Ibn al-Jawziin fuula 2000 ummata Muhammadii barreesse sallallaahu alayhi wasallam mujallada 2000 fuula miliyoona 1 fi 100 jala waan gahu jechuu kitaabni isaa ka gubate ka badee fi ka ijoolleen erga inni du'e jalaa gurguratte wajjiin ijoolleen isaa jalaa gurguratte. Ijoolleen gariin bar kitaaba ati barreessite fuutee duniyaa facaasuu dhiiftee gurgurattee gara xabbiyaalabbatti jijjiirti. Gara bunaa, gara shaayii, gara daabbootti jijjiiratte jechuudha kitaaba. Ijoollee akkasiitu jira. Ijoollee waan abbaan dalayde balleessitu. Waan abbaan dalage balleessitu. Ibn al-Jawzii waan jedhe dhaamsa ajaa'ibaa Sayyid al-Khaaxir kitaaba jedhu keessatti waa sadi namarraa dhoksi jedhe. Akhfi ani naasi thalaatha. Citiidha waan kana qabadha. Waa sadi nama jalaa dhoksi jedhe. Jireenya, kitaaba jireenyaati guduunfadhaa jireenya keessa isin gargaarti. Jireenyi kuni wantee barbaachisa. Jireenya keetirraa waa eeguu barbaachisa. Arraba nama meeqaatiin jiruu nama meeqaa batte. Budaa nama meeqaatiin jiruu nama meeqaa diigamte. Wantee jireenyaati wanni an amma har'a haasa'u jiru kun. Wantee jireenyaa.

Qabeenya kee dhoksii jala maal fa'a jira? Mindaa hanga nyaattu namatti hin himin. Nama si dadhabu jira. Mindaa hagan argadha, mindaa hagana nyaadha jettee hin himin. Guyyarraa daklii mindaa hagamtu ji'arraa, ji'arraa, waggarra, guyyarraa naa gala, hagan naa gala jettee hin himin. Nama hojii san si harkaa balleessu jira. Si duuba gara galee mudiira itti gaafatamaa hojii kee si ati dalaydu maktaba biiroo ati dalaydu san si jala gara galanii maqaa si balleessanii hojii san keessaa si ari'u jira. Mindaa haga nyaattu namatti hin himin. Birrii haga account irraa qabdu namatti hin himin. Qabeenya eenyuun biraa qabaa namatti hin himin. Akhfi ani naasi thalaasa dhahabaka. Maaliif beekta? Yoo birriin tee xiqqoo taate si tuffatan. Yoo birriin tee guddoo taate si hassadan, si waanyan, si hinaafan, si dadhaban. Wa dhahabaka, adeemsa kee, lammaffaan adeemsa kee namatti hin himin, karoora kee namatti hin himin, mul'ata kee namatti hin himin. Hin himin. Shifta jira kuttuun karaa, shiftaan karaa karatti bahee karatti bahee jireenya kee sirraa kutu, karoora kee si harkaa kutu. Hin himin. Yoo hin himin jennu kan wanni isinii galuu qabu bakka itti himan ni jira bakki jireenyaa amma mindaa gana nyaadha jettee bakka hojii keettitti yoo himatte bakka itti gaafatamte bakka dirqamaatu jira himuun rakkoon qabu san hin jennee bara gabaasaan deemin gad harcaasaan deemin cicitaan deemin jechuudha karaa gabaabatti haasawa namni fahamu yoo dubbanne cicitaan deemin jechuu waan, waan qabdu hunda gadi naqaan deemin jechuudha kiisu masquub kiisu masquub kiisii nama garii jira kiisii ciccittuu ka waan takka ka namni bira kaa'e qabachuu miti ka ofiituu nama qabatu hin beekne jira Nama tokko iccitii kee yoo itti himte guyyaa tokko albee inni ittiin si ajjeesu harka isaa keettee jirta. Guyyaa tokko albee billaa inni ittiin si gora'u harka isaa keettee jirta jechuudha. Nama tokko iccitii kee yoo itti himte. Kanaaf wam dhahaabaka jechuun karoora kee, adeemsa kee, mul'ata kee. Xiyyeeffannaa kee hin himin namatti. Gadi naqaa hin deemin. Sadaffaan waa madhabaka. Paartii kam akka hordoftu, madhaba kam jala akka deemtu, jama'aa kam akka hordoftu hin himin. Yoo ati ikwaana ta'uu si beekan warri salafiyyaa sin dhiisu. Yoo ati salafiyyaa ta'uu si beekan warri ikwaanaa sin dhiisu. Yoo akkana jennu an salafiyyaa an ikwaana jedhanii dhaadatu miti. Yookiin immoo ani KFO, ani Biltsiginnaa, ani paartii kan dhaadachuu miti. Bakka irraa sirraa beekamuu qabutti himi. Bakka sirraa beekamuun si dararutti dhoksi. Nuti ka dhaadannuun ikhwaanummaa salafii tokko hin dhaadannu illaa bil islaam. Islaamummaan dhaadanna. Islaama. Islaamaan dhaadanna. Sunnaa Nabi Muhammadiin dhaadanna. Karaa salafni duraan irra dabraniin dhaadanna. Salawaatu Rabbii wa salaamuhu alayhi. hin himin jama'aa kan hordofaa paartii kan hordofaa bakka hundatti gadi naqaa hin deemin aduwii sitti baay'isa malee wanni inni sii godhu tokko hin jiru ibn aljawzii dura nabi muhammad dubbii fixe sallallahu alayhi wasallam

Umrii kee illee hin himin yoo jenne amma dubartoota garii nama garii umrii kee illee hin himin umrii yoo umrii kee guddaa ta'uu si beekani gara manguddoo achi si harkisanii yoo xiqqaa si ta'uu si himan immoo xiqqaa ta'uu himan immoo gara ijoollee si harkisanii umrii kee illee maal gootaa himta maa nama gaazexeessaa garii jira hagam barattee umriin kee meeqaa yoo jedhee si gaafate Mindaaf na gaafattaa jedhiin mina mindeessuu deemtaa hojii kee wayii keessan na qaraxuu na qaxaruu deemta moo jedhii gaafadhu qaxara moo qaraxa jedhii gaafadhu qaxara moo qaraxa ta'uu adda baafadhu karaa gabaabatte jechuudha. Kanaaf eh, waa'ee hisdii har'a haasofnee hin fidnu hisdiin nama nama hassadu hagam miidha nama hassadamu hoo hagam miidha namni si waanyu Gaafni inni si biraa galu gaafa waan inni irra si waanye san ati dhiifte qofa. Tawbaan kee kennaa Rabbi irraa tawbachuu. Tawbaan kee ati tawbachuu jechuun haasida biratti, waanyoo biratti tawbaan kee kennama Rabbi sii kenne san lafa gatuu. Yoo fayyaa qabaatte maraatuu qabda. Gaafa san fayya jechuu inni. Yoo beekaa taate wallaalaa ta'uu qabda of keessaa dileet goote jechuu beekumsa. Yoo beekamaa taate dhabamuu qabda. Wallaahi nama si waanyu, nama si hinaafu, nama si dadhabu osoo surree kee itti uffiftee, jaakkeettii kee itti gootee, miila dhiqxee, shaaworii seensiftee, qibaatii dibdee, sukkumtee, sossobdee areeda isaa qabdellee sirraa hin galu. Maali jennaan dogongorri kee kennaa Rabbii sani. Kennaa Rabbi sii kenne sani dogongorri kee, mucucni kee, badiin kee, wan ati balleessite yakki kee guddachuu sani, mul'achuu sani, dubbachuu sani, dagaaguu sani, bargaaguu sani. Gaafa kennaa kana ofii mulqatte ati kennama Rabbi sii kenne kana mulqatte qofa si biraa gala. Kanaaf alhisda maa adala basa- bada'a bisaahibihi faqatala abbaa isaa jalqabee abbama ajjeese jedhan. Asitti wanni takkittii isinii galuu qabu hinaafamuun kee, waanyamuun kee, dadhabamuun kee immoo guddina ta'uu hin dagatin. Gadhee fi gadii namaa namni quba hin qabu. Hinaafuufuu namni hin dhageenye isaa dura. Wanni si duuba haasa'anii fi waan ati dura jirtuufi. Wanni si duuba haasa'anii fi waan ati dura jirtuufi. Waan si duuba jiraniif si duubaa wacani. Osoo ati dura duuba jiraattee sumaan argan. Ati mul'annaan si dadhabani. Kadhattuu fi maraattuu namni hinaafu jiraa duniyaa tanarra hin jiru. Haadhatu ilmaa du'aa'ii godhee Allahumma ij'al ibnii mahsuudan laa marhuuman jette. Yaa Rabbi ilma kiyya kana ka namni isa hinaafu, ka namni isa waanyu, ka namni isa dadhabu naa godhi, ka namni laa marhuuman jechuun ka namni rahmata isaa kadhatu miti. Mucaa miskiina Rabbi rahmata isaa haa godhu osoo hin taane gurbattiin tun kaleessuma, mucaan kun kaleessuma gadii kana keessa ture maaltu ta- tulluu fi tabba mul'inaa guddinaa kana gubbaa baase jedhee namni hinaafu ta'i je- naa godhi jette haati. Mucaa kiyya ka namni hinaafu naa godhi, ka namni rahmata kadhatuuf hin godhin jette haati. Maaliif jennaan muka firee qabu namni dhakaan darbata. Muka firee qabu namni dhakaan darbata. Guddachuun kee gaafa eegalu, mul'achuun kee gaafa eegalu, wacatu si baay'ata jala kanaa sitti wacama. Maaliif jennaan hojiin kee sun qalbii irratti dhiibbaa qabaataa jira jechuudha. Mul'atuun kee sun, guddatuun kee sun qalbii namaa irratti dhiibbaa qabaataa waan jiru waan beekamuuf San dadhabanii haga danda'an wacu. Gaaf tokko eh, raachi wal dorgommii fiige jedhan. Raachi. Addafaade. Raachatu wal dorgommii bahe jedhan. Wal dorgommiin kun gubbaa kana muka wahiirra ol yaa'an. Akka mammaa kaati beeke akkuma oduu duriiti malee kun haasaa eh, sanillee kitaabul wadaa jedhan sani kaakaa.

Wayita wal dorgommiin tookko, lama, sadii jedhee eegale raachi hunduu jalqabe ol koruu, ol yaa'uu jalqabe. Wayita ol koruu eegalan namni bineensonni as jiran kun antuutaa, arraagessaa, jaldeessi kun hundi asii wacaa jiran sagalee ol fuudhee dadhabde ati kufaadha ati miila hin qabdu ati miila fuudhaan jirtu miskiina gowwaa laafaa miskiina namni martuu arrabsa kaani kaan. Bi- Raachi kamuu nama isa arrabsu kana gadi ilaalee osoo inni akkana kana gadi ilaalu raachi meeqaatan bira kutee gariin aaree fa'aa of gadhiisee achirraa lafatti gadi harca'ee dhumarratti raachi hunduu osoo arrabaa fi xiqqeenya namni eh, bineensonni kun asii ol arrabsan kana ofirra mil'atu bineensonni me- be- raachi meeqa bira dabree deemee deemee raacha lama deebi'ee tokkoon biraa hafe sunis tokkochi biratti hafe sun illee harca'ee dhabamee Raachi tokkochi qofti gubbaa fiixa bahe. Achii raachi kun raacha ajaa'ibaati kan bineensonni akkana isa arrabsan kan isa xiqqeessan kan namni martuu akkanatti dakanaa osoo irrabsu arraba kana osoo hin dhagahin muratee kutatee ol bahe jedhan. Wayita dhaqanii booda raacha isaan intarvii godhan miidiyaan jechuun miidiyaan bineensotaa raacha fuudhee intarvii godhee ati akkamittiin kutannoo fi murannoo jabeenya kana horachuudhaan osoo arrabni meeqaatamsi irratti yaa'u jiru Akkamitti sadarkaa tokkoffaa qabattee biraachonni hedduun si biraa harca'anii akkamitti gubbaa baate jennaan waa takka hin dubbanne deebii hin deebifne hin callise maaliif jennaan edaa inni gurra hin qabu gurri isaan dala godhachuu hin dhageenye edaa waan namni haasa'u kana hin dhageenye waan ilmi namaa irraa haasa'u waan bineensonni isa arrabsan kun tokko hin dhageenye edaa gurri isaa duudaa isa. Gurra duudaadha. Waa takka hin dhageenye dhagahuu dhabuudhaan fiixa bahe jechuudha karaa gabaabatti. Qissaa kana keessaa waan ati fudhattu dhagahuu dhabuudhaan namni fiixa bahe jechuudha. Kanaaf silaafuu afaan namaa cufuu hin dandeessu gurra kee garuu cufachuu hin dandeessaa. Namtichatu harree osoo oofu Meeshaa irra fe'ee imala fagoo amna fagoo osoo deemu bishaan obaasa jedhee eela wahii biratti harree meeshaa osoo irraa hin hiikin akkanuma achi qabee harree baaldii asii gad darba jedhee baaldii barbaacha wayitanni deemee deebi'u harreen bishaan san dhuga jettee eelatti tarte. Eela buutee lim daka jirti yoo inni deebi'u inni baaldii qabatee bishaan waraabadhe yoo inni gallaalu harreen isaa meeshaa isaa qabattee Jala jirti eela bishaan jala. Rifatee duydi cite namtichi asumatti. Achumaa warra ollaa naannoo kana jiru guutuu walitti waamee harreen bishaanitti tartee eela isin dhuydan. Amma harree kana yoo asii baafne illee caccabe harreen fagoo naan deemu guddaa naan baatu. As keessa dhiisuufillee akkana dhiifne biraa deemuufillee namni bishaan kana bishaan nagaa qabu sehee waraabatee dhuma harreen keessa jirti. Kanaaf na gargaara eela kana cufnaa jennaani. Akka oduu durii itti himani beeki. Namuu egasii madaabaraa qabatee, dooniyaa qabatee, qoshaashaa fi biyyee, balfa kana walirra guuree namuu walii qabatee harree tana awwaaluuf eela harreen keessa jirtu tana gadi naqan. Wayta gadi naqan harreen gudii fidde. Raajii. Ee, qoshaashaa gubbarraa gadi jigu kana duyda isiirra lafa dhahu kana duyda isii kana akkanatti harguftee miila ofii jala gad deebifti gubbarra ol baati namni jabaadha harree awwaalaa jirraadha ammallee qoshaashaa fidanii itti gadi naqan harreen akkana ofirraa hargufteeti dugda ofiirraa gadi naqxee miila ofii jala deebiftee gubbarra ol baati jabaadhaa fixuu kaanee awwaaluu kaaneedha harreen immoo dhufaa jirti. Ummanni quba hin qabu harreen dhufaa jirti. Osomaa ummanni harree awwaallee ol guutu jirra jedhan harreen osomaa qoshaashaa gubbarra gad darbamu dugda isiirratti gadi fe'amu gadi guuramu kana ofirraa gadi harguftee miila jalatti deebiftee gubbarra ol baatu ol baatee dhuftee dhuftee dhuftee furr jetteen ol baatee harree. Wayita isiin akkas jette ummanni guutu rifatee madaabaraa darbe. Namtichi ka Rabbiin harree qoshaasha isii awwaaluuf itti gad darbaniin harreen baate. Harree isaa fudhatee kute jedhan. Mammaa akka beeka akka mammaa kaatitti. Eh, Asirraa kolfa qofa hin fudhannu. Qoosaallee of keessaa qabaatu qoosaa qofa hin fudhannu gorsa fudhanna. Jechoota namni sirra darbatu akkuma harree san si awwaaluuf. Gocha namni sirra darbatu akkuma harree san si awwaaluuf. Dugdarra fe'attee bara kullii olii gadiin hin fiigini. Hin boohini. Dhiira ta'i, nama ta'i. Hargufi of jalatti dachaasi. Irra ejjadhu guyyaa tokko mul'attaa guyyaa tokko ol baata. Akkana naan jedhan dura dursoo situ fuudhee jiruu tee jireenya kee fuudhee arraba namaarra kaa'e. Kanaaf ergasii akka arrabni namaa godhe taati. Yoo namni si faarse hin gammadda, wayita namni si arrabse hin rifatta. Maaliif jiruu kee dura arraba namaatiin wal qabsiifte ati? Jiruu kee sirra situ beeka moo namas si beeka? Wanni qabxii kana hunda kaaseef waanyamuun, hinaafamuun, namni si dadhabuun mallattoo guddina keetiiti Idha araada Allahu nashra fadiilatin tuuyat ataaha laha lisaana hasuudi. khayrii dhukate tokko jijji- eh, khayrii dhukate tokko guddina dhukate tokko rabbi mul'isu yoo barbaade arraba hinaaftuu itti gadi dhiisa jedhan isatu ispoonsara ta'aaf asi achiin deemee waan si dubbatuuf khayrii kee isatu ispoonsara sii ta'a sobee kee inni callisaa yubar callisuu qaba tureese ispoonsara sii ta'a ispoonsara tola tola ooltummaadhaan jechuudha. Ispoonsar ana tsaayiidhaan san. Khayrii dhokatte takka rabbi mul'isuu yoo barbaade amma hixaanaa fi cuudaa fi naddiin mana kana jiraachuu nam tokko hin beeku yoo ibiddatti qaban qofa hixaanni cuudni naddiin mana kana jiraachuu beeka namni cuuda. Osoo ibiddi ittiin qabatini mana kana jiraachuu namni dhagahu hin jiru. Kanaaf rabbi si guddisuu yoo barbaade hinaaftu si gadhiisa. Dhugaadha qalbii namaan cabsa wayita namni waa namaan jedhu. Yadiiqu sadruka bimaa yaquuluun Waan jarri jedhan irraa, waan namni siin jedhu irraa qomni kee akka dhiphatu quba qabna jedha Rabbi Nabi Muhammadiin sallallahu aleyhi wasallam. Garuu kheyrii dhukatte Rabbi mul'isu yoo barbaade ispoonsara haasidaatti gadhiisa isatu asi achi hafarsee guddisee oo'isee si mul'isa. Isatu si mul'isa. isattis beeksise bakka hundatti. Shittoon afuufan malee hin urgooftu. Shittoon afuufan malee hin urgooftu. Jazaakumullahu khayran. Uudaaf naddii ibiddatti naqan malee hin urgaawu. Wanti kamuu gaafa mukni uudaa fi naddiin sandalii sandaliin beektanii mika urgeeffatan. Sandaliin irra baay'inaan hindii keessatti biqila. Mukni sandalii. Sandaliin biyya isaatitti Ganda isaatitti qoraan ta'ee cabsamee inni achii imalee biyyarraa baanaan duniyaan guutuun urgaaha jettee girgiddaa mana isii irratti dhaabdee urgeeffatte. Ganda isaatti namni gatii hin qabu. Nama isaa biratti namni gatii hin qabu. Gaafa nama isaa biraa bu'e ganda isaa biraa bahe nama birootti ulfina qabaachuu mala. Irra hinaaftuu fi waan yoolleen tabaa'inaan argamtu gandarraa dhufti baay'inni isii. namni si hinaafu namni si dadhabu namni si waanyu baay'inaan alhisduu beeyna alaqraanii jedha imaamu algazaaliin kitaaba isaa ihyaa'u culuumiddiin ka jedhu irratti mujallada sadaffaa na fakkaata alhisdu beeyna alaqraan nama wal fakkaatuu fi nama walitti dhihaatuu fi nama wal madaalutu wal hinaafa jedhan aalimni aalima hinaafa hinaaffaan sheekkota keessa illee hin jirti Aalima jidduulleen jirti. Garuu aalimni dhimmi aakiraa dhimma duniyarra isa caalu ebalumaa narra dubbatee ebalumaa narra mul'ateen dhimma isaati miti. Ka garuu dhimma duniyarraa qabu ka dhimmi aakiraa qoma isaan bu'in. Ka qubee kitaabarra jiru qur'aanarra jiru qara'e ka waan kitaaba keessa jiru hin fahamin hin hubatin Hinaaffaadhaan dadhaba. Shekkotii jidduu hinaaffaan ni jirti. Harree sadi oofa jedhan meeshaa sadi oofee gabaa dhaqeedhaan. Ibliis. Kunillee oduu duriiti beeki. Ibliis. Eenyutti gurguruu deemta maal fa'a feetee jennaan harreen tun hisdii baattee deemaa jirteedha. Hisdii gurguruu. Harreen tun immoo kijiba baattee deemuu jirti jedhe. Harreen tuni ta hihaysdii baattee deemtu tun eenyu gurguruu deemta jennaan warra waa beeku jidduu gurguruu deeme sheekkotii fi ulamaa fi maal jidduu gurguruu deema jette. Ulamaa wayta jedhu moo ulamaa gurguddaa mi beeki an ulamaa sirna qabu miti beeki dhimmi ulamaa dhimmi aakiraa isa yaachisu miti beeki. Ulamaa fakkaatee sheeka fakkaatee ka ilmii qara'e ilmi namaa ni qara'amti bar nama kamiifuu ni qara'amti ilmi namni qara'eefi miti ka qajeeluuf ka guddatuuf namni ka sheeka ta'uuf ka aalima ta'uuf namni qara'eefi miti bar. Hisdiin maal hisdiin gurguruu deemtannaan warra waa beeku jidduu gurguruu deemedhe. Yoo akkana jennu bar ulamaa qofaa mi bar. Profeesarri illee profeesara hin danda'u argaa profeesara. Doktorri illee argaa doktoraa hin danda'u. Mootiin argaa mootottii hin dandeettu. Wal hinaafti. Liistiroo liistiroo hin dandeettu. Warri biiroo akka walii keessa oolu kaabineen kaabineen hin dandeettu.

karaa Rabbii gadhiise taatee guyyaa qiyaama akkasi kaati jedhe naggaadeen hedduu Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam. Kanaaf of duuba mil'atin. Of duuba mil'atin. Gaafa kuruphee kuruphee fi qocaa wal dorgommii fiiganii qocaan tokkoffaa bahee galee jedhan. Maaliif jennaan kurupheen osoo gulufuu jirtuu qocaa wajjiin namni bineensi wahii arrabse jedhan. Achuma dhaabbattee osoo akkana ija babaaftee gurra babaaftee laaltu qocaan deemsuma isaa tan shilingiif sumunaa san wali funaanee bira dabree nagaan gale jedhan. Kanaaf waa'ee hisdii, waa'ee hinaaffaa, Har'aaf haa gahu. Daddeebisee Rabbii waliin nu haa gahu. Qoma keenya Rabbiin dhukkuba hisdi irraa xahaaree. Nama nu hassadu, nama nu waanyu, nama nu dadhabu Rabbi nurraa haa tiksu. Ijji budaa isin hin argin. Ijji haasidaa isin hin ildimin.